Сихерле әкияттәй Бара идем урамынан Кичке сәгать уны бердә

Синең кем икәнлегеңне аңлатырмын аларга, аңлатырмын аларга. Баттан, браттан, хәлләр ничек? Әйбәт, әйбәт. Чо, хаман консерваториянең компотлитор бүлегендә укыйсың да? Юк, аспирантурада укыйм инде. О, аспирин турында укыйсың. Син чё, медик что ли, медик? Нинди медик булыйм мин сиңа, укыйм дим мин. А, ну Ася нинди теге, пе, пед, пед, педагог, о! Чё, как жизня протекает? Жизни акмый, нормально басып тора.
Э, нинди жизни? Жизня, тормыш турында сорыйм. Тормыш гөрлиме ди? Тормыш гөрли, нормально, әйбәт. Син хаман үзеңдәген дирижерскийда укып йөрисең бугайымы?
Не, мин уже это укып бетердем. Мин хәзер эшлим, хор белән дирижировать итәм. Хор белән?
Е. Коллективта кеше күптер, ә?
20-30. Ну, братан, төнлә урамга ничә очрый инде? Җырлатам бөтенесен дә. Шулаймыни?
Зарплатаны телефон белән генә алабыз, аче. Да? Ә мин дурак, дворник булып эшләп йөрим. Чё, себерке урынында, что ли? Үзең син себерке яме? Ну, это, аякларыңа караганда көрәк сабый инде алайса, ладно. Нисә миннән көләсең? Чё, без синең белән күптән күрешкән юк бит. Нормальный бер пацановский көй уйнарга өйрәндеңме инде? Ә, өйрәндем пацановский көй уйнарга. Давай сбаци чөнит. На, на, на, на, на, Сигарет кенә бир әле. Нәрсә?

Прямые пацаны курят прямо по. А. На, не шебуршись, давай. Алайса мин дә прямой булам инде хәзер. Ну, син былай да кәкре түгел инде. Айда, давай. Я ни хәл соң, егетләр, мин кайттым. Барыгыз өчен дә утырам.

Девчонки! Миндә бүген акция. Җидегән йолдыз дип атала. Короче, кем дә кем минем белән бер төн үткәрә, шуңа җиде егет бушка, поняла? Слышь, манный боткасы! Кем? Манный боткасы! Урысчасы, манка, татарчасы, маңка. Монда кызлар турында бер җыр кирәк, тут теманы Кызлар. чөйәсез. Да, да, да, давай, давай, чөнит. Ну, ну, ну. ну.
Күпме күзләр күреп онытылган, күпме йөзләр чыккан исемнән, күп Ме сүзләр киткән хәтеремнән Ә син хаман исемдә Ничә тапкыр гүзәлләрне күреп Бер минутлык хискә исердем Айныдым да пахмилгә түзә алмыйча Тагын магазинга йөгердем
Дурак син, чү!
Кем кызлар яныннан магазинга чаба инде, дурак. Йо, братан, вот кайбер кызларны хоть үтерме? Ну магазинсыз аңлап бетереп булмый. Да. Менә бер дус егет шуларның берсе белән бәйләнгән и хәзер төрмәдә. Утырамыни?
Юк, ятып тора. А, жалко.
Жалко, конечно.
Ну, давай аның хөрмәтенә берне. Что-нибудь Давай. такое. Хәмдүнәне алмагач. Утырттылар бит Галине өйләнергә бармагач, эй Гали утыра Гали, Галигә барам әле. Галинең хәлләрен белеп күреп кайтырмын әле. Эй Гали, мескин Гали, төрмәдә безнең Гали. Хәмдүнәгә каршы килгән бердән бер кеше Гали. Ни, ни хәзер, өйләнмәгәч утырталармыни?
Хәмдүнә апаңа каршы килсәң, йөзеңә үтүк тә очырга может. Да. Ә, конвой белән алып киттеләр. Конвой белән? Әйе.
Мин андый җыр беләм ич, брат.
Тукта конвой, тукта инде бераз. Я булмаса, атла аз гына. Әле генә өч литр су эчтем, җибәрергә магу астыма.
Син монда җибәрә күрмә. Авыр җиргә суктың, авыр җиргә. Борчылма, җибәрмим, чагып китәм дип куркасың шә. Буратино. Нинди Буратино булыйм инде мин сиңа? Ну ладно, Пиноккио инде алайса, җыды. Слышь, монда это, монда бит сайлаулар килеп җитә икән. Да? Да.
Барасың, что ли?
Чё, ычкынган что ли мин, а? Анда синең өчен дә, минең өчен дә, болар өчен дә күптән сайланган инде. Да. Мин гимн җырлыйм.
Гимн? Әйе.

Шулаймыни? Беләсең килсә, элек Актанышта яшәгәннәр хәзер Сабага пропискага керә башладылар. Да? Да. Хәзер кояш та Саба ягыннан чыга. То-то. Ну, мин Короче, белмим. давай, мондаймы? Монда күп сүз, юк сүз. Минем эшләргә барасы бар. Да? Бер Спасибуллинны җырлыйк та таям мин аннары. Спасибуллин?
Әйе. Кем соң ул?

Аңа бүген, аның бүген туган көне. Короче, батька, батька, Син кил. беренчедән исемне бутаман инде Шәмси дип. Мин Рәчәйнең өченче президенты, мин хаҗ бабагыз булам. Батька, Кеше белдереп йөрисез, понимаешь? Батек, Батек. ачуланма.